Ogosiba baminto nakore video eyende iga, ngoboteie abanto ng'a goika twenty twenty seven, amang'ana ya chibesa goika tobe very careful, ntosaria egesaku giaito kia Gusii igoro y'obogambi. Bono rigereria iga. Na omogambi ochete chilifu abwate chilifu ne chilifu, akoa abanto bange eraini na moba abange buna morabe, kera omonto okonyora elifu, cha! elifu, cha! elifu. Kakoruga abwo, ogenda ase bodaboda bare stage bakorigia chibesa chiabo, obaaka kera omonto pa! elifu, pa! elifu. Ntomaete ng'a abangwana aba gochia chibesa iga nabo tabe mbaakire William tochikura. Lakini mbareo naende barake William Ruto chikura, gose kero kende chibesa echi nabo chiragere omochumbe ogochorwa abe noyo obwate chibesa. Ekiongozi kegochorwa neba ngesometi, neba ngebwati kende gionsi kerakorere abanto, so long as abete chibesa, ebe nechioboibi gose nechianyorete buya. akerwe chikura abwe aye ase ekerogo. Ntebi, Mbogambi ki togochia gotwara gusii yaito? Ntebi ngai toroche buna abagusii ekero togotwara abanto buna aba. Omonto abwate chibesa mogaso igoro akwanere ntiteti komanya, tatageti komanya. Ntete moborie buna abagusii chibesa echi ngai chigoro?

Ekiongosi ekiya tilasima getware chibesa, nabo omonto akoba tabwati besa lakini akore abana inche amagenderero. Mpaka akaba abongeri aba mbachorete ase eng'encho babaha chibesa chinyinge? Hapana, naende bakorete egasi engiya sana. Titikobateba abagusii ng'a ntobobase gosaria obogambi bwaito, gusii yatwarire siasa eba ye rigori mono. Ng'a omonto koboria obogambi ogoaka chisabu mpaka oria kinya hundred million omanye onyore obogambi bwa obochumbe kawaida. Erio etari buya. Keranyarekane ng'a ebio ngosibia nebi biakerwa chikura, twenty twenty seven, bairanerio etebe bakerwa chikura babere abagambi naende miaka etoche etano. Ebinto mbire otochi goetera. Naki ntaete mbaorokia ase evidio eye, lakini ntarakora boigo, ira chingaki chiago, subscribe, like and comment, ekero nere chinchera chioka orakonye Mokwa Times. Ntaragenderera nimbwate Mokwa Times Productions. Eye neye okobwata amatanga, live, monto ore ao ase ase isiko gose ase otari matanga abwo nabo akofollow ng'ake egasaini, gose oyo oyo obwate moyega buna enyangi nabo togocover, oyo obwate amang'ana buna ebirthday gose moyega onde bwensi oganetie chibicha, ng'akere esimi iga iga, tokonyane. Onye abagaambi abwo ngosoa bare siasa, egento tobwenerete go expect egetang'ani, no development. Ebinto bigokorwa ebike, mwang'ainwa, egento agasukuru akamo kagachwa, kama gosacurate chibicha chiarokigwe kera ase, mwakanya ng'a chisukuru chiagachirwe, chibesa chinde ogacha mobuko, takoagacha yende, mwateba ng'a kai igo okorire egasi. Aganto akamo, kare gokora nonya ikomi, okore akamo. Ekero chibesa chie chiri tisa, ogacha, achikobaa, ekero momoiranie obogambi. Igo nto expect development. Ase amang'ana ya chinyagitari, mo expect chinyagitari chiagacho, mo expect mariogo, mo expect banto barwariwe, mo expect abanto bakwe chinyagitari ekero bakonyora abana, mo expect abanto bakwe. Abwo tonyora abanyagitari mbari goakanwa besa, alafu mare kogenda omonyagitari agokonye. Aye akorusia nere chinguru agokonye nere nabo akokonye nere omoshahara aragere korwa boye. Ebi nabio bigochi koba. ekero mogochora ebiongozi babo barokie chibesa chioka, oboibi korwa ase bonde gochia ase oyonde, bioka. Amo ase amasomo, sukuru inche nkoagachwa, goteseka more igaa chisukuru sukuru inche nkoagachwa, omwana akogenda moragenda chisukuru chia gusii igaa, omwana akoboka mambia ogende sukuru nchara, oikone ndwe rana nka nchara. ora oyonde aigotete gose na omogati akoria, ere amato akomera, na endagera sukuru nchicho, chichoo abana bakogenda chichoo chia abanto abanene, omwana atachete ense echio enchafu onde toigetote komanya, lakini chibesa nchirochio chikobaga paara echio, chiabaga chiabaga chiabaga abanto baigwe eribu eribu eribu eribu. Chipaara echi mokorera igaa. mo expect chiagachu, chibesa chigocha chi'okoagacha epaara five kilometres, twenty kilometres yagachu ibere, chibesa chinde chiagachu, kwamanya goteba buna chibesa nchiagachete epaara eye, echi nde chiagachu mwacha koigwa eribu eribu eribu, abana baino chipikipiki chiaino chigosareka chigari chigokwama, abanto emechie yaba obotaka bwoka. Chibesa chigoira chinguru, mo expect biongozi buya. mo expect ebibago, abaibi, abanto bate chisukuru bachia kobara aa. Omonto otameti maana ya amasomo achia koraa omwana ng'a genda esukuru, agwo agachere esukuru asome. Nchera ki eye? Sukuru ki eye? Bitabu ki ebi bigoetera esukuru? Mbiiyo. To expect abaibi, simbiri bakoiba chibesa okoiba okwo ekero achia kobaa amo bachore naende bere na obogambi. Mogochora abagambi buna abwo ba chibesa, to expect ntotware abamo buna abagusii, ega kera omonto chibesa chikomoraa, obomo na obwago. Omonto kare chibesa nabo agochorwa, iga bono oba omogusii mbogokonya kende gionsi. Bono omo expect obe omobaro tokagereti ng'a tochi gotwara after twenty twenty seven, mboichi ake abanto ba chibesa bakoire chiboganda. Kera omonto kabua chibesa arae abanto baye bamoe chikura, obe omonwa obwaki, obe omonwa obwaki. Obotaka, mpaka boichore gusii. Enchera emo ogoika igaa mwanyora abanto babwate obotaka bagosaberera, naki ekiaba ekio kiongozi bakogoka. Kobwate omochando ote otanyare goakanera school fees, kwarangeria omochango, omwanasiasa oche okorwa echilifu isano, eki naki baganeti, ekero barokane ng'a nabo chinyasae chiabo. Ekogera chibesa chiria ki babwate nari mokobachora. Njera teiyo toragende are buna abagusii, totware ebiongozi buna ebio. Abang'ina. abagaaka na abasaimori ebinyoro, twake chisahabu chingiya. Chiabaete chibesa inwe kare, lakini ase etebe chora nonye na omonto omotaka pi, soro ng'a ase abwate esemi na omonto orakonye amagenderero. Mogochia komanya ekero abanto babwate chibesa, abanto bakogenda chigari amagari amanene iga, inwe momenyete obotaka ime, tore obotaka ime twensi buna abagusii. Welcome to Humphrey's Hill House. Humphrey's is a boutique hotel located on Kiong'anyo Hill.